Dostlar salam hemmejikleriňize umyt etýän saglykda ýaşap ýören bolsaňyzlar diýip bu gün hem penşenbe men sizlere täze bir wideo bilen geldim dostjarlarym köpürägi soradylar nädip türkmen FM-i diňläp bileris diýip gerçi owal hem bir wideo atypdym sizlere tekrardan hem wideo atasym geldi bazy nukdalar bar dikkat edilmesi gereken nukdalar olary sizlere ýatlap geçjek umyt etýän Bul wideony başyndan soňuna çenli dykgatlyja üns berip diňläň. Birlenje etmämiz gereken dostlar Wi-Fi-ymyzyň we ýa hem internetimiziň bagly bolandygyny bir göreliň, çünki internetsiz aplikesiýonymyz aýdan ýok. Owal bilen Wi-Fi-a baglalyň bir özlemizi. Hop. Telefonymyz Wi-Fi-a baglandy. Hiç bir kynçylygy ýok. Wi-Fi boldy. Dostlar hem soraýarlar. Ondan mesaj gelýär. Indi şörä geleliň. Men internetden applicationleri download etdim. Görüp bilýärsiňiz bu ýerde. Internet radio we Turkmen FM. Dostlar ki download etmediler. Öra gelsinler. Men size bu wideonyň astynda hem linkleri beren. Şu ýerden ýazmaňyz gereken zat Türkmen FM togsan iki nukta tokus. Muny ýazan pilläňiz iň başda şul bizleriň logomyzda bar bolan aplikişen geler. Aplikişeni men download edenim üçin ýene aç diýip Dökme gelýär. Sizlerinki download et diýip geler, eger download bolmadyk bolsa. Men download etdim, sizler download et bolandan soň muny açyň. Application açylar. We açylandan soň utmat aýtmana başlar. Görýärsiňiz, application açyldy we utmat aýtmana başlady. Boldy bizleriň applicationymyz. Türkmen FM-iň has we ýeke-täk applicationy bul. Ýani bizleriň başga applicationymyz ýok. Görüň şu logony ýatlaňyzda saklaň. Türkmen FM togsan iki nokta togguz.

Hop, ýene hem application-e geldik. Facebook page-imize gelsek, ýene-de hem şu ýerden Facebook-da hem bizleriň logomyz bar bolan Facebook-a geliň. Gerçi men bu ýerde giriş ýapmadym, ýene hem şu ýerde görüp bilersiňiz ki, hemkarlarymyz bilen XD-miz bar we bu ýerde hem Türkmen FM-iň ýanynda logomyz bar. Bu ýere gelip logomyzy tanyp, öýerden takyp edip bilersiňiz. We WhatsApp nemmerimiz. WhatsApp-a basam pillek hem Şu ýerden WhatsApp-a git. WhatsApp nemmer. Görüň. Otomat bizleriň telefon nemmerimiz bar bu ýerden. WhatsApp bilen hem irtibat gurup bilersiňiz. Bu telefon nemmerini hem bu ýere goýduk ki, sizlere aňsatlyk bolsun. Hop, başga nämemiz bar? YouTube çenalyny görkezdik we internet saýtymyz hem üstüne işlenip dur. Ikilenji bizleriň radiomyzy diňläp biljek programmamyz internet radio. Oňadam geleliň, Börä-Ýazyň internet radio. Internet radio näme diýjeksiňiz, dünýä boýlap hemme internetler, ýagny internetden paş etýän radiolar bu ýerde. Gerçi möhüm bolanlar, meşhur bolanlar. Şu ýere iňlisçe bir şekilde internet radio, eger ýazmanyny bilmeýän dostlar bar bolsa, olara men linki atan, munuň linkini atan. Görýärsiňiz bu ýerde tola gara närse bar, şu ýerde, mana şu Logony görüň. Men download etdim we aç diýýär maňa. Ýene açýan bu ýerden. Hop, sizleriň garşyňyza şinýan bir saýt geljekdir. Owal bilen category we country diýýän, ýagny ülkäni seçeliň. Kişweri seçeliň. Görýärsiňiz, Afganistan baýragy bar. Bizleriň radiomyz Afganistanda neşir bolany üçin Afganistanyň içine geldik. Afganistan baýragynyň içindäki radiolara Görýärsiňiz bu ýerden Türkmen Arzu FM bar Alijan Kerimiki Almaniýadan muny neşir etýär bu bizleň radiomyz däl onuň astynda görüňki Türkmen FM togsan iki nukta tokuz üç däne logomyz bar bu ýerde bularyň haýsyna bolsa hem gidip bilersiňiz hop bizler özümiz bunu hem ökümat aýtmana başlady. Bu ýerde radionyň durmasy we aýtmasy bar. Bu ýerde hem gyzyl nukda bardyr. O gyzyl nukdadan hem programlarymyzy sap edip diňläp bilersiňiz. Eger-de munuň bilen alakaly biran sowallaryňyz bar bolsa, şu wideonyň astyna komment ýazyň, hat men sizleriň sowallaryňyza jogap gaýtarmana köşüş ederis. Ta geljek wideolarda görüşinçäk, Hudaý ýarlaňyz bolsun!